Gudden Owend alleguerten. Schéin, dass Der de Wee hei an den Nationalmusée um Fëschmaart fonnt hutt, fir en Evenement am Kader vun eiser Kutter-Expo, dem Kutter seng Gesiichter, nei Facette vun eiser Sammlung. An ech si ganz frou, fir haut den Owend hei ze si mam Idurne Kugler. Ii, du vläit wëlls dech. Pardon, ech si Co-Kommissärin vun der Expo an Assistentin Beaux-Arts a virun allem zoustänneg fir d'Lëtzebuerger Konscht. An d'I, du këmmert sech bei eis ëm. D'Archiven. Jo, an ech si ganz frou och hei ze sinn, well d'Archiven dës Kéier eng kleng Roll an der Expo spillen. An dofir si mer och op d'Idee komm, dee klenge Virtrag haut ze halen. Genau, ech géing da vläicht direkt mam. Sujet ufänken. Wéi der bestëmmt do uewen an der Expo scho gesinn hutt, huet de Kuta eng ganz bestëmmte Relatioun net nëmme mam Musée als Institutioun, mä och mam Site hei, mam Fëschmaart, mat der Plaz. Hien ass nämlech hei gebuer, säi Gebuertshaus, wéi der hei riets op der Foto gesitt, war hei um Fëschmaart. Lénks gesitt der eng Foto, wéi et haut ausgesäit. An do gesitt der Fotografie P. Kutter, dat war dem Kutter säi Papp, deen do säi Fotografenatelier hat. An dat do ass eng Foto, déi ass vun ongeféier 1900, soudass en also hei als klenge Bouf oder. Jong grouss ginn ass an niewendrun annexéiert ass dann eis haiteg Aile Wiltheim, wou d'Kollektioun vun der vum Art décoratif et populaire haut ënnerbruecht ass. Genau, ech géing da vläit iwwergoen an Iwwer wat mer haut schwätzen, also wat ass de weidere Lien vum Kutter mam Nationalmusée? A fir dat e bësse besser ze verstoen, muss ee vläit, mengen ech, fir d'éischt sech driwwer nodenken, wat d'Konschtzeen an der Tëschekrichszäit hei zu Lëtzebuerg war a wéi déi ausgesinn huet. wéi de Kutter also 1924 op Lëtzebuerg zréck komm ass vu München, zesumme mat senger Fra Rosalie Sedlmayr, an och dono bis zu sengem Doud hei gewunnt huet, gouf et hei zu Lëtzebuerg vu moderner Konscht nach net esou ganz vill, géing ech behaapten. Déi gréisste Plattform, wou lokal Kënschtler zäitgenëssesch modern Konscht, modern Konscht gewisen hunn, war de Salon du Cercle Artistique, deen 1893 gegrënnt ginn ass, a wou déi gängeg Tendenzen am Fong virun allem éischter méi akademesch ugehauchte realistesch, naturalistesch Tendenzen aus dem nonzéngte Joerhonnert waren, mat awer och e puer Abschweigungen an den Impressionismus, dee ganz beléift war, ganz idyllesch Zeene vun der Musel an och soss Environnementer hei zu Lëtzebuerg. waren um Call ganz staark vertrueden an niewebäi sinn et natierlech och e puer Galerië ginn, wat awer éischter och Galerië waren, déi niewebäi och Konscht ausgestallt hunn, dat elo net onbedéngt hiren Haaptbusiness war, wou och de Kutter zu senger Zäit och schonn ausgestallt huet, zum Beispill bei der Galerie Paul Brück, wou en zu der Zäit, also och Hie war haart an der Tëschekrichszäit. Am beléifteste waren am Fong seng Billergalerien vu Landschaften oder Blummebiller. Déi hat de Lëtzebuerger Public besonnesch gär an déi huet en och relativ gutt verkaf kritt. A fir nach enk op de Kall zeréckzekommen, wat natierlech do och ervirzehiewen ass, ass de Salon vun der Secession, wou also eng Grupp vu Lëtzebuerger Kënschtler, déi virun allem och zu Münche studéiert hunn, wollte briechen ebe mat deem Akademismus vum Kall a probéiert hunn, do nei Tendenze mat eranzebréngen. An do war de Kutter eben ee vun de grousse Befürworter dervun, an dee Salon huet dann dräi Mol stattfonnt, 27, 29 an dréch Mee. Dono war et am Fong och éischter de Kutter, dee mat deenen Ideeë weidergefouert huet, an déi aner Kënschtler hu sech dunn erëm éischter mam Call erëm zesummefonnt an och do ausgestallt. Genau. An et ass am Fong réit mam Nationalmusée, mat der Grënnung vum deemege Musée de l'État 1946, datt regulär modern Konscht hei ausgestallt ginn ass. datt de virun allem de Joseph Emile Müller, iwwer dee mer och haut nach ganz vill wäerte schwätzen, modern Konscht, auslännesch Konscht, international Konscht hei ausgestallt huet, virun allem och Ecole de Paris, Abstraktioun, wat eng ganz grouss Roll herno och fir d'Perceptioun vu moderner Konscht hei zu Lëtzebuerg gespillt huet. Et ass nach eng Ausstellung ginn, wat esou e bëssen d'Ausnam war. 1937 war eng Ausstellung zu der moderner franséischer Molerei hei zu Lëtzebuerg, déi organiséiert ginn ass am Cercle hei an der Stad, wou 70 Joer Molerei vum Manet bis deemools haut 1937 gewise ginn ass, wou dann och de Lëtzebuerger Public probéiert ginn ass, Ze weisen, wat ass modern Molerei. Genau, dat ass e bëssen setting the scene ronderëm, wéi de Kutter deemools hei op Lëtzebuerg zeréckkomm ass an a wéi engem Kontext e sech e bësse beweegt huet. An da géing ech och schonn eng Fro un d'Edu stellen. Wat war nämlech d'Sammlungspolitik, mir hu lo vum Musée geschwat, deen 1946 opgaangen ass, en huet och scho virdru gesammelt, wat war dat fir eng Sammlungspolitik a wéi kënnt de Kutter an dëser vir? Majo, also de Musée, de Musée ass, huet eng komplizéiert Geschicht. Mär wëssen, de Musée ass quasi déi éischte Kéier opgaangen 1945, mee e sammelt awer schonn a verschiddene Formen zanter 1845. Dat heescht, an et huet ugefaange mat, mat Sammlunge vun historeschem Interêt, archeologeschem Interêt, mee dann an der Tëschekrichszäit ass et effektiv och dann drëms gaangen, Konscht ze sammelen, well och Konscht gehéiert an en Nationalmusée, hu sech d'Leit deemools geduecht an haut nach. Voilà, dat heescht, an der Tëschekrichszäit war dem Staat seng Strategie, fir Konscht ze sammelen, ze soen, ok, jo, mä mir wëllen och Konscht an dee Musée setzen. 1929 hate se dann och schonn d'Gebai hei kaf, dat heescht se woussten och, wou se dee Musée wéilte maachen, mee se sinn awer net dozou komm, en opzeman. A se ware vill beim Kall ënnerwee, ongeféier 120 Wierker hu se beim Kall bei verschiddene Kënschtler a Kënschtlerinne kaf, an zwar waren dat Wierker, voilà, déi vu verschiddene Leit do kaf gi si beim Cal. An dat ass och all Kéiers dann an der Press documentéiert ginn. Dat heescht, all Kéiers wann de Staat beim Cal X kaf huet, da stoung dat den Dag drop an der Zeitung. Esou konnte mer dat och novollzéien, wat ganz interessant war, och am Kader vun enger Provenienzrecherche. Voilà. An insgesamt si 15 Wierker vum Kutter tëschent 1914 an 1940 kaf ginn, dovunner dräi beim Kall an anerer méiglecherweis direkt beim Kënschtler, dat misst een nach e bësse méi genau kucken. Dat sinn déi do alleguer, ech hu se alleguer op déi Folie gemat. An da ginn ech direkt nees weider un d'Liz. Wat ass, wat fält der bei dëse Wierker op a wéi reien déi sech an dem Kutter säi Wierk an? Ech mengen si hu schonn aus relativ ville verschiddene Periode kaf. Wat opfält ass, datt relativ vill Landschaften derbäi sinn, fir déi de Kutter jo och nieft senge Portraite vill bekannt war. Et ass e bëssen eng. eng chronologesch oder eng representativ, et gesäit ee Wierk aus de ganz fréie Joren, déi een do am Ufank gesäit, aus der Zäit vu München, wou en nach e bësse säi Stil gesicht huet, deelweis nach vu franséische Moler méi ugehaucht impressionistesch oder vum Cézanne. An da gi mer uewen awer och weider och mat verschiddene Biller vu senge Reesen. A wat awer och opfält, mengen ech, sinn eng ganz Rei Landschaftsbiller vu Lëtzebuerg. Wat erausstëcht, sinn natierlech déi zwou bekannte Vue vun der Stad Lëtzebuerg a vu Klierf, déi gemaach gi sinn. Dat war jo en Optrag vum Stad Lëtzebuerg un de Kutter 1937 fir d'Weltausstellung, déi sech an eiser Sammlung befannen an och ganz laang ausgestallt gi sinn. Mir wäerten herno och nach eng Foto hunn, wou Der den alen Hall d'entrée vum Musée deemools gesitt an de siech-, siwwenzeger Jore wou déi Wierker vum Kutter ganz prominent ëmmer ausgestallt waren an och An de Cuttersell, wou elo d'Expo stattfënnt, waren dës Wierker ganz laang ze gesinn. Virun e puer Joer hu mer se erofgeholl. Dat war eng gréisser Aktioun, fir déi riseg Wierker opzerullen a vun hire Chassien ze huelen. Genau, soudass ech mengen, dass virun allem eeben eng Wichtigkeet an deem Patrimoniale, Wat ass wichteg fir de neie Staatsmusée? visibel ass. An do hu mer dann och ee Bild, wat an der, wat prominent an der Expo duerwen ze gesinn ass. Dat ass den, de klenge Jong um Schaukelpäerdchen uewe riets. Dat ass den, den Dolf Kutter, dem Kutter säin, säi Jong, wat och e ganz emblematesch a Typescht Bild vum Kutter aus den 1930er Joren ass ebe vun deene bekannte Gesiichter, wou de Champion, dee mer elo kaf hunn, sech areit. Genau, esou datt mer do eng grouss Panoplie am Fong vu Wierker hu vum Kutter, déi representativ fir säi Schafe sinn, mengen ech. Dono geet de Musée dann op, nodeems déi vill vun den dote Wierker kaf gi sinn. Mee wat ass dann wärend der Occupatiounszäit geschitt a wéi ass et dono mam Kutter a Musée weidergaangen? Majo, ech hat nach virdru vergiess ze soen, se sinn och chronologesch, also vun uewe riets no ënne lénks an Liesrichtung, esou op der Folie wéi se kaf gi sinn, also an de Joren. Dat huet d'Liz jo elo virdru scho gesot. Sou, a wéi ass et weidergaangen? Maja, de Staat hat lauter Biller kaf an déi lunge beim Staatsarchitekt Vigreux am Büro. An zwar, ech weess net, wéi dee Büro, wéi grouss dee Büro muss gewiescht sinn, well do lungen 104, also 400 Biller dran, mee bon. An d'Occupanten, also d'Nationalsozialisten, hunn da gemengt, ah mam Musée, jo super, maa mer och. An hunn einfach mol alles, wat schonn do war fir de Musée, mol gesot, jo, jo, dat huele mer. Hunn alles mol an de Musée bruecht an eng Lëscht dovunner gemat. A se hunn da probéiert, och eng Aart vu Landesmuseum dann opzemaachen, sinn awer net dozou komm, en fir de Public opzemaachen. Bon, se haten och aner Problemer, wéi zum Beispill Krich. An dann hu se misse fort, wat grad esou gutt war fir de Musée. Genau. Allerdéngs muss een dozou soen, datt d'Geschicht vum vun de Leit, déi am Musée geschafft hunn, dat ware weiderhi zum groussen Deel Lëtzebuerger. An déi sinn och no der Zäit vun der Occupatioun am Musée bliwwen, ënner anerem de Josy Meyers, den Direkter de Moment. Dat heescht, Deen huet einfach nahtlos viru gemaach mat deem, also während der Occupatiounszäit huet en probéiert dat Ganzt sou ze e bëssen ze stoppen an e bëssen ze leeden an ze kucken, dass et de Wierker net ze vill geschitt. Bon, dat ass mol dat wat hee behaapt an sengem, an sengen Erënnerungen un déi Zäit. Voilà, an dann no der Occupatioun ass et da weidergaangen. An dann ass et och weidergaange mat e puer Expoen 1945. Mee déi éischt grouss Expo, déi gemat ginn ass, war déi vum Joseph Kutter. Genau. Allerdéngs huet fir de Joseph Kutter nach e klengt Element gefeelt. An zwar kënnt 1945 de Joseph-Emile Müller, dee vum Juni 19. 43 bis 45 deportéiert war. Dee kënnt erëm zréck op Lëtzebuerg an dee war virdru scho Konschtkritiker. En huet als, also war Proff am Lycée an en huet awer och Kritike geschriwwen an esou weider. Dat heescht, e war bekannt als eng Persoun, déi sech auskennt mat der Konscht. An offensichtlech doduerch, datt en deportéiert war, war en och politesch, soe mer, Dee Moment dann gutt. Genau. An de Staatsminister Pierre Frieden gëtt him dann d'Aufgab, fir de Service d'éducation artistique an de Staatsmuséeën z'iwwerhuelen. Dat heescht, hie gëtt quasi zum Chef a warscheinlech, nee, sécher deemools déi eenzeg Persoun, déi am Service des publics, wat mer et haut nennen, geschafft huet. Voilà, an de Mann mécht sech direkt drun an organiséiert eng Kutterexpo, déi heite Kutterexpo, déi am Januar 1945 gewise gëtt. Hei ass de Poster, zum Poster gëtt et eng léif Geschicht. Virun zwee Joer hu mer am Archiv d'Posteren opgeholl an, bon, mir hunn alles opgeholl, wat mer esou fonnt hunn, wat nach esou am Archiv lung. Dat war net, dat war do, mee dat war net onbedéngt Aventuriéier dann op Lëschten an ech hunn dann d'Posteren all opgeholl an och scanne gelooss an an deem Dénge ware mer dann eng Kéier am Depot fir wéint eppes anerem an do sote se mer am Depot, ah eh du kuck hei ass nach eng Këscht mat lauter Posteren, brauchs de dat nach? An da war mär esou, ah jo, Postere geet ëmmer, komm huel mer mat. An da si mer dann zréck an de Büro komm an hunn d'Pousteren opgemat, well et feelen eis verschidde Poustere. Mir hunn net vun all Expo eng e Pouster. An ënner anerem deen heite Pouster hu mer an där Këscht fonnt an hätte soss guer keng Kopie méi vun deem Pouster da gehat. Dat heescht, heen ass, heen ass ee vu menge Liblingspousteren, einfach eleng dofir, well mer e konnte retten, also erëmfonnt hunn souzesoen. Genau. Genau. An dann gëtt et an dëser Expo awer nach, also well mir hu jo gesinn, d'Liz huet gezielt, de Kutter virum Krich, dat war elo net esou de Mënsch, deen een elo onbedéngt wollt. Dat ännert sech direkt mat dëser Expo. An zwar huet de Joseph Emile Müller a seng, also an d'Leit aus dem Musée e Comité d'honneur zesummegesat, deen et wierklech a sech huet. Lies e bësse vir, Also mär hunn de Pierre Dupong, Ministre d'État, mär hunn de Nicolas Margue, dee Minister de l'Éducation nationale ass, mär hunn de Pierre Frieden, Directeur de la Bibliothèque nationale, a mär hunn och d'Madame Mayrisch de Saint-Hubert an d'Madame Josèphe Kutter natierlech. An esou ongeféier jiddwereen, deen deemools an der Kulturzeen och nëmmen en Ajot hat ze soen, huet ass an deem Comité d'honneur. Ech erkläre just kuerz, wat e Comité d'honneur ass, well dat eng Praxis ass, déi mer haut net méi hunn. Dat si sou quasi déi Leit, déi eng Expo patronéieren, déi hiren Numm quasi där Expo léinen. An am Kader, elo an dësem Fall weess ech et net, ech denken, dat war, well dat mat Statsgelder gemat ginn ass, net onbedéngt de Fall. Mee oft hunn déi Comités d'honneur, déi Membere vun deem Comité d'honneur och Sue gi fir d'Expo ze maachen. Ech weess, wéi gesot, net, ob dat an dësem Fall de Fall war. Voilà. Also, Der gesitt, de Kutter gëtt zum Numm vun dem, vun der neier Natioun, vun der Natioun, déi elo net méi occupéiert ass, déi hir Onofhängegkeet erëm huet. An voilà. An de Joseph-Émile Müller huet, huet eng, e Programm. Déi Expo hei ass net de Schluss, déi Expo hei ass den Ufank. An e seet,

eng Zäitche weider. Dozou gi mer awer elo gläich méi an den Detail. Mir wëssen och aus dem Katalog, dass an der éischter Expo 170 Wierker waren, an déi waren esou e bëssen opgedeelt no Support. Mee vläicht kann d'Liz eis nach méi soen iwwert d'Expoen, déi de Joseph Emile Müller am Musée gemat huet a wat déi Choixë waren, déi en do gemat huet, wat curateuresch Choix war, wat d'Auswiel vun de Biller ugeet an esou weider. Ech mengen, et ass och hei erëm ähnlech, wéi mer virdru gesinn hunn, wat de Musée kaf huet, sinn, ass et wierklech probéiert ginn, eng Retrospektiv, déi éischt grouss Retrospektiv vun engem Lëtzebuerger Kënschtler, säi Gesamtwierk a säin Oeuvre, säin, dat huet e ganz grousse Poids gehat, wéi d'Edu scho gesot huet, wéi et ass, de Musée war haart scho mat deem Choix. De Kutter ass déi éischt grouss Expo vun engem Kënschtler an dann och nach e Lëtzebuerger Kënschtler ze weisen. Dat war schonn e Statement a sech. An do huet en natierlech och, och an där Expo 1946, alleguerten déi wichtegst Wierker rassembléiert, déi mer haut vum Kutter kennen. Do war de Le Moteur Coupé derbäi, de Champion war derbäi. Wat mer hei gesinn, war de Portrait vum Rosalie Sedlmayr vum Kutter senger Fra, wéi et schwanger war, 1924, war derbäi. De Jong um Schaukelpäerd war nees derbäi. Dat heescht, war wierklech e vun bis vum Kutter derbäi. A wat e probéiert huet ze maachen, ass wierklech déi Entwécklung vun deem Kënschtler, deem Expressioniste expressionistesche Kënschtler zu sengem markanten a ganz charakteristesche Stil, fir dat e bëssen ze erklären an ze illustréieren och. An och wann een déi Monographië kuckt, déi en da geschriwwen huet, déi sëlleg Monographien, do deelt en och ëmmer dem Kutscher säi Wierk ganz kloer a verschidde Phasen an, wéi een dat klassescherweis vun engem Kënschtler kennt. Ech schwätze also vu sengen Ufäng vun der moderner Molerei, wéi en zu München war, wéi en international Kënschtler a Muséeë kennegeléiert huet a gesinn huet, wéi en Influencë vum Cézanne kritt huet. Dann den zweete Schrëtt ass dann säin Retour zeréck op Lëtzebuerg. wat dat mat em gemaach huet an och dee Sträit ronderëm, wat ass modern Molerei an och wéi ech elo virdru vun de Secessioniste geschwat hunn um CAL, déi probéiert hunn eben mat där eng nei modern Molerei op Lëtzebuerg ze bréngen. Dono geet en dann iwwer an den Triumph vun deem wat en nennt am Fong eng authentesch an Eine authentische und reine Molerei, Malerei nennt en dat. Also en ass wierklech, geet en drop an, wat ass Molerei, déi Aart a Weis wéi de Kutter déi Expressivitéit, déi Idee vun, vum Ausdrock zesumme mat moleresche Mëttel vereenegt, nennt en dat. An da geet e weider op seng Landschaftsbiller, déi en dann och op Reese gemat huet, de Kutter ass ganz vill gereest. München, ronderëm de Chiemsee war en oft an och nach op anere Plazen. An da komme schlussendlech dann déi grouss expressionistesch Biller, souwuel de Müller wéi och de Kutter selwer hu seng Figurebiller ëmmer als déi wichtegst, déi gréissten, Wierker a sengem Schafen ugesinn, do wou en am meeschten zum Ausdrock konnt bréngen, wat hien als Moler duerstellt, mat deenen en am meeschte gekämpft huet och, fir déi ze schafen, an déi en am schwéierste gefall sinn, mee déi herno och dann de gréisste Poids eben haten a sengem Wierk. An do gesäit de Müller dann och de Champion als eng vun de éischte groussen expressionistesche Figuren am Kutter senge Wierk. Dann kommen natierlech déi zwee grouss Wierker vu Klierf an d'Vue vu Lëtzebuerg, vun där mer scho geschwat hunn, déi eng wichteg Roll och an der Karriär, mengen ech, vum Kutter gespillt hunn, well en do awer déi éischt Recognition vum Lëtzebuerger Staat a vu sengem Heemechtsland kritt huet. An dono geet natierlech iwwer an déi Wierker, déi aus der Zäit vu senger Krankheet, déi lescht 4 Joer vu sengem Liewen entstane sinn, Klonebiller, déi ganz bekannt gi sinn an déi dann och déi psychologesch D'Deitung hannendru vum Kutter, seng Isolatioun a säi psychologeschen Zoustand refléitéiert sinn an de Biller, wéi mer dat och hei zum Beispill op där Foto vun deem Bild mat den dräi Figuren, senger Famill, déi e gemoolt huet, relativ Enn vu sengem Liewen, an der Villa Kutter. weist. An déi lescht Etapp, wou dann nach eng Kéier, wou en drop ageet, de Müller, dat ass de Kutter als Zeechner. Et ginn nämlech och eng ganz Rei och ganz flott Zeechnungen, déi mer och an der Sammlung hunn, och e bësse méi spéit a sengem Liewe, wou e vill méi intimistesch Zeenen, och Alldagszeene vu senger Famill gemoolt huet, gezeechent huet an vun där mer der och eng Rei an der Expo hunn. Also et ass schonn eng ganz, jo eng fir ze weisen wa wéi de Kutter zu deem ginn ass deen haut ginn ass an och wéi e vun der Lëtze vu sengem Land, vu Lëtzebuerg net déi Unerkennung krut déi e schonn dem Müller no vill méi fréi verdéngt hat. An ech mengen deen Dee Wee, deen, dee Struggle ass eppes, wat de Müller ganz staark och wollt hervirhiewen a weisen. Elo ass en do, wou en endlech schonn ëmmer sollt hikommen. An ausser déi doten zwou Expoen am Musée huet de Müller jo awer och nach ganz vill aner Efforte gemaach, fir de Kutter, Doruechter d'Welt bekannt ze maachen. Di, du weess e bësse besser Bescheed. Boah, besser weess ech net. Ähm, maja, also ënner anerem huet de gudde Mann, ähm, e war jo Chef vum Service de l'éducation artistique an en huet dat och genau sou Interpretéiert, wéi et am Titel steet, hee war, hien huet seng Missioun verstanen als, ech erzéie elo d'Lëtzebuerger Land zu ästheteschem Goût, an huet dofir och eng bekannte Serie vu Virträg gehalen. Also dem Joseph Emile Müller seng Virträg uechter d'Land war eppes, wat och, also laut der Press vun der Zäit, och ëmmer extrem vill Succès hat. Dat heescht, vill Leit sinn dat och Lauschtere gaangen an do huet en och ënner anerem iwwert d'modern Konscht, also l'art moderne est-il un monstre? oder och de Joseph Kutter, also d'Conférence de Joseph-Emile Müller iwwert de Joseph Kutter. Déi Plakater hu mer eben och am Archiv an ech fannen déi si ganz ausdrocksvoll, also an och e gutt, eng gutt Illustratioun vun där Zäit wou de Joseph-Emile Müller d'Land Lëtzebuerg zu sengem ästheteschen Gléck bruecht huet. Voilà. Par conter huet en och, wéi d'Liz scho gesot huet, och vill iwwert de Kutter geschriwwen. En huet Introductiounen an den Ausstellungskataloge vu 46 an 61 gemat. En huet Monographie geschriwwen iwwert de Kutter, eng ass 1967 erauskomm an déi aner 1981, do war e schonn net méi am Musée. Also en huet och no senger Zäit am Musée weider iwwer de Kutter geschwat an iwwer de Kutter geschriwwen. Och eng sëllegen Artikelen, déi ganz interessant sinn. Dat eent war, also an och d'Titele soen einfach alles schonn aus. Ech hu lo hei e puer Beispiller, Joseph Kutter, ein Maler von europäischem Rang, 1946 an der Zeitung Merian, déi eng Reeszeitschrëft ass.

Also interessant sinn do net just d'Themen, déi e beschwätzt, déi mer jo elo och schonn erausfonnt hunn, dat war dem Här Müller säi Spill, dat war dat, wat hien iwwer de Kutter geduecht huet, dat war him wichteg, mee och wou hien déi Artikele plazéiert huet. Also d'Cahiers luxembourgeois waren déi kulturell Zäitschrëft am Land, dat war dat, wat jiddweree gelies huet, dee sech fir Kultur hei zu Lëtzebuerg interesséiert huet. Do huet een quasi d'Natioun dozou erzunn, fir de Kutter gutt ze fannen. Dat war elo deen een Deel. An deen aneren Deel, wat och ganz interessant ass, well dem Joseph Emile Müller seng Ambitioune waren net reng national, nee, nee, dem Joseph Emile Müller seng Ambitioune waren international. An dofir huet en och de Kutter mat Lëtzebuerg verbonnen an deenen Zeitungen, déi iwwer Lëtzebuerg geschwat hu fir an d'Ausland. Also Merian zum Beispill ass eng Zeitung, dat ass eng Reeszäitschrëft, déi an Europa verdriwwe ginn ass. An do dranner an engem Bäitrag iwwer Lëtzebuerg de Kutter ze nennen, weist och, wéi vill hee wollt de Kutter mat der Natioun zesummebréngen. Ech hunn dat ganz interessant fonnt. An dann, wéi gesot, den Här Müller war, hat international Ambitiounen. An dat gesäit een och ganz direkt mat deenen Ausstellungen, déi de Mann am Ausland iwwer de Kutter organiséiert huet. Direkt no der Ausstellung hei am Haus 46 ass d'Ausstellung op Bréissel geplënnert, wou se am Palais des Beaux-Arts ausgestallt ginn ass. 1948 bis 1949 war. Eng Kutterausstellung, wahrscheinlech ähnlech vun de Wierker hier, am Stedelijk Museum zu Amsterdam. Dann huet en se an de Musée national d'art moderne zu Paräis bruecht, 51. De Kutter war mat op São Paulo an de Kutter war mat an Däitschland an Städtisches Museum Leverkusen an de Kutter war och mat op Venedeg. Op d'Biennale. Dat heescht, de Kutter war duercher, also net just an Europa, mee souguer ausserhalb vum Kontinent, iwwerall mat derbäi, wou et drëms gaangen ass, Lëtzebuerg ze representéieren. An dat war och, dat weist och déi international Kontakter, déi de Joseph Emile Müller hat an där Zäit, wéi ech herno wäert weisen, déi kënne mer och zum Deel an den Archiven novollzéien, doduerch datt mer d'Korrespondenz mat deene Leit och am Archiv hunn. Voilà. Mee genau, de Joseph Emile Müller huet huet de Kutter super fonnt, bon dat hu mer elo erausfonnt, ne? En huet och dozou bäigedroen, datt jiddweree soss de Kutter gutt fënnt an en huet e quasi zum Nationalmoler gemat. Mee firwat grad de Kutter? Ech menge fir de, jo, wéi mer et elo scho e puer Mol gesot hunn, fir de Müller war de Kutter de Moler, den eenzege Moler dem Müller no, dee Lëtzebuerg zu där Zäit ervirbruecht huet, dee quasi eppes, eppes d'art, wann een dat esou op Lëtzebuergesch ka soen, Hien huet mat deene Sätz, wéi déi déi du virdru scho virgelies huet, seng Monographie erëffnet, datt hien wierklech d'lëtzebuergesch Molerei, wann et der sebst gëtt, eng lëtzebuergesch Molerei, definéiert huet, maassgeeblech. A war effektiv de Kutter ee vun den éischten, déi déi modern Molerei hartnäckeg zu Lëtzebuerg defendéiert huet an deen net opginn huet zu Lëtzebuerg, obwuel e jo awer esou vill schlecht Kritiken an Onverständnis säitens dem Public hei zu Lëtzebuerg fonnt huet. En ass och zu Lëtzebuerg bliwwen. De Fait, datt en 1924 vu München zeréckkomm ass, War och e Choix. En hat och, en krut och mengen ech oft gesot, wat een emol liest, firwar, firwar bass de giess net op Paräis, firwar ass net zu München bliwwen, do géingen d'Leit deng Molerei besser verstoen wéi hei zu Lëtzebuerg. Mee en ass op Lëtzebuerg zeréckkomm. Dat seet och eppes aus, och de Lien deen en zu deenen awer iergendwéi mat Lëtzebuerg hat. An e war eben deen, deen am meeschte wollt. oder am meeschte wollten, huet wëlle mat där Traditioun briechen, eben um Kall, och nach mat anere Kënschtler, mee och vun de Secessioniste war hien eben deen eenzegen, deen dat herno weider gefouert huet an deen net noginn huet, mee ëmmer dru bliwwen ass. An wat, meng ech, och De Kutter, oder firwat de Joseph Emile Müller erausgesicht huet als säin Auserwählte war, datt en ee vun den éischte wierklech fräischaffende beruffleche Kënschtler, Moler war, deen net niewendrun, wéi een dat an der lëtzebuergescher Traditioun ganz oft hat, e Professeur, en Artiste-professeur war, deen niewendrun nach als Enseignant täteg war. De Kutter war Kënschtler, nëmme Kënschtler, wat vläit net just zréckzeféiere war doduerch, datt e sou vill Wierker verkaf huet a sou gutt mat senger Konscht konnt liewen, mee den Här war och mat enger relativ wohlhabender Madame aus Däitschland bestuet, déi grad am Ufank, meng ech, wéi se dunn zréckkomm sinn, 1924, dem Kutte erlaabt huet, mat senger Konscht weider ze maachen, ouni ekonomesch gesinn dovunner ofhängeg ze sinn. Herno war dat natierlech e bësse méi schwéier, Ufank Drësseger, Mëtt Drësseger Joren, datt d'Famill nach ëmmer konnt finanzéiert gi vum Rosalie Sedlmayr senger Famill an Däitschland. Dat ass dunn alles e bësse méi schwiereg ginn, esou datt och d'Famill Kutter iergendwann an eng bësse méi prekär Situatioun komm ass, wat d'Suen ugeet, an dass en effektiv an der Lëtzebuerger Galerië probéiert huet, Blummebiller a soss Saachen ze verkafen, Saachen, déi sech gutt verkaf hunn. Mee och déi Iddi ebe vun deem fräischaffende Kënschtler ass, meng ech, eppes, wat den Kutter verkierpert huet a wéi den Müller och ganz vehement oft an sengen Kritiken éier en hei an de Musée ass komm ass geschriwwen huet, war en, hat en e ganz staarke Standpunkt vis-à-vis vun deenen Artistes-professeurs an huet se carrément Kinnt ee scho bal soen, dass e se verachtet huet an dass dat fir hien keng wierklech Kënschtler waren, wann déi niewebäi och nach eppes aneschters gemaach huet. An do gëtt et en interessant Zitat, wat de Müller eben als Kritiker 1935 um deemolege Salon du Cal geschriwwen huet,

Immerhin gibt es hier Josef Kutter! Ausrufezeichen Et weist also, datt ausser der auslännescher Konscht vu baussen, de Josef Kutter den eenzege wierkleche ware Moler ass, dee sou Tendenze mat op Lëtzebuerg bruecht huet. an och déi, wéi en dat ebe weist, de Werdegang vum Kutter an och déi Idee vun deem gequälte Kënschtler, deen eben och esou vill mat senge Wierker gekämpft huet. An en huet e bëssen dee Stereotyp, deen ee ganz oft och an der moderne Molerei kennt vum Ufank 20. Joerhonnert, datt de Kënschtler eben, fir grouss Konscht ze produzéieren, muss ee leiden, fir grouss Konscht ze produzéieren, muss een et schwéier hunn, an dee Schwäermut, deen een oft, ganz, ganz oft beim Kutter spiert, dat ass och eppes, wat zu deem ganze Persoun vum Kutter bäidréit an deem Modell vum Kutter, mengen ech. Jo. zu deem gemaach huet, wat e schlussendlech ginn ass. An jo, hien huet de Choix gehat, och an d'Ausland ze goen, wéi ech dat scho gesot hunn, wat en awer net gemaach huet. An dozou nach eng Kéier kuerz zum Lëtzebuerger Kontext vläit, oder wat och nach eng Kéier dem Müller seng Vue op Lëtzebuerg an d'Lëtzebuerger Konschtzeen beschreift,

Jeder kann im Grunde nur sich selbst zu Rate ziehen, jeder lebt in einer Art Einsiedelei. Für den bildenden Künstler gilt das noch mehr als für die anderen. Und besonders gilt es natürlich für den, der alle anderen überragt. Wer in Luxemburg hätte Kutter den Weg zeigen oder ihm voranhelfen können? Et gouf keen, dem Müller no. Den Kutter huet op bei Null ugefaangen an sech esou ropgeschafft. An dat war genau den d'Geschicht déi den déi dem Müller no den Kutter zum gréissten an eenzegen modernen Moler deemols gemaach huet. An de Müller war dunn bis 1970er Joren am Musée, als éischt am Service d'éducation esthétique an dono als Conservateur am Service Beaux-Arts. Mee wéi ass et dunn mam Kutter weidergaangen, wou de Müller bis net méi am Musée war? Majo, an de siwwenzeger an achteger Jore war de Musée e bësse méi roueg ginn ëm de Kutter. Dem Kutter säi gréisste Fan war anzwousch anescht an huet zwar weider iwwer de Kutter publizéiert, mee hei am Musée hu se sech da lo mol e bëssen ëmorientéiert an nach e bëssen École, Nouvelle École de Paris a Figuration narrative gesammelt, well et muss ee jo mat der Zäit goen, ne? Voilà, dat heescht. Déi nächst grouss Ausstellung vum Kutter am Ausland war 1886 am Musée d'Art moderne zu Paräis. An dës Ausstellung ass dann och zu Lëtzebuerg nees an der Villa Vauban gewise ginn. Dat heescht tëschent Summer tëschent 61, hei um Plakat gesitt Der, ah. Ech gi just nach eng Kéier zréck. Hei gesitt Der déi allgutten Textbunn, déi hei am Musée stattfonnt hunn iwwert de Kutter. Mee do dertëschent, also tëschent 61 a 95, ass eeben déi eng Expo an der Villa Vauban. Dat heescht, de Kutter ass, soe mer, awer an zäitlech, also reegelméissegen Abstänn an der Zäit hei zu Lëtzebuerg awer grouss gewise ginn. Voilà. Hei sinn nach eng Kéier Fotoe vun der Expo 61. Da gesäit ee bësse wéi dat ausgesinn huet deemools. Dat ass och ganz interessant, fannen ech ëmmer, déi Expos-Biller ze gesinn. Voilà. An da 94 ass et am Musée nees lassgaange mam Kutter an dat huet erëm ugefaangen, also jo, dat war erëm, soe mer, eng Héichphas vum Kutter am Musée, well Kuratéiert vum Jean-Luc Koltz deemools am Kader vu Lëtzebuerg Kulturhaaptstad, europäesch Kulturhaaptstad dat Joer eng grouss Kutter-Expo gemaacht ginn ass. Well Kutter hu mer jo gesinn, Lëtzebuerger Nationalmüller, Moler, wann ee Lëtzebuerg muss weisen, da muss een de Kutter huelen. Déi Expo ass dann och an d'Große Orangerie am Schloss Charlottenburg nach eng Kéier gewise ginn. Déi ass op Berlin gaangen, 1995. Ech mengen Berlin ass nach eng Slide weider. Voilà, hei gesäit een nach déi, déi Expoen zu Präis an zu Berlin. Esou huet dat dann do ausgesinn. Dat war, dat war schéi fancy do. Also voilà. An dann hu mer, dann hu mer also 94 déi, déi Expo hei am Musée, 95 zu Berlin. An dann an de fréien zweedausender Joren ass dann de Musée zougemaach ginn, fir datt mer hei kënnen dat grousst Lach buddelen an all eis archeologesch Objeten leeën. An där Zäit ass da profitéiert gi fir de Kutter duerch d'Welt, an dësem Fall Asien, ze spadséieren. En ass op Vietnam gaang, e war a China, dat war eng grouss Ausstellung, mat dem Titel Collection du Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg, Hommage à Kutter et à d'autres peintres luxembourgeois, déi dann do eben duerch Asien gedroe ginn ass an deene Jore wou de Musée hei zou war. An där Zäit wou de Musée hei zou war, war en och den Edmond Thill, Chef vum Service des publics dann deemools, an de Jean-Luc Koltz, déi sech ameséiert hunn Eng, e Catalogue raisonné vum Kutter ze schreiwen. E Catalogue raisonné ass e Buch, an deem alleguerten d'Wierker vun enger Persoun, also engem Kënschtler oder enger Kënschtlerin, dran stinn. Et ass deen eenzegen, souwäit mer wëssen, oder, also, voilà, deen eenzege Catalogue, deen dës Ambitioun huet, fir lëtzebuergesche Kënschtler oder Kënschtlerin, An, also voilà, et ass deen eenzegen, deen et zu Lëtzebuerg gëtt. An et ass interessant, dass och erëm hei de Service des publics sou involvéiert war an där, an der Mise en place vum Kutter. Genau. An dann war 2007 Lëtzebuerg nees Kulturhaaptstad, also hu mer nees missen de Kutter erauspaken. An deen hu mer dann no aller Fiicht, den Nationalmusée, dës Kéier awer nach mat engem bëssen anere Fokus, wéi de gudde Mann a säi Wierk, well dat hate mer jo elo wierklech schonn gesinn. An dësem Fall hu se de Kutter dann an de Kontext vum europäeschen Expressionismus gesat, an deem e jo och war an deen e jo och mat beaflosst huet duerch déi Expoen, déi en am Ausland gemat huet. An elo. Ah jo, genau. An dann hate mer 2016 eng kleng Expo, déi huet awer jiddweree vergiess, de 75. Anniversaire vum Doudesdag vum Kutter hu mer eng, also huet de Musée eng Rei vu senge Wierker ausgestallt. Et gëtt, et gouf e Vernissage an et gouf e Carton d'invitation, mee soss hu mer och näischt am Archiv dozou. Dat heescht, dat war esou, dat war méi esou e Side-Project, well de gudde, also well een dat jo elo iergendwéi nach huet misse maachen. An dann 2024, haha, do si mer erëm beim Kutter, mär hunn de Champion kaf, konnte kafen, zesumme mat ganz ville Leit, déi och Kutter-Fans sinn, an hunn elo eben dann doduerjer déi Expo konnte maachen. D'Liz weess natierlech vill, vill méi dodriwwer. An de Kutter ass och an der Expo Lëtzebuerg iwwer Lëtzebuerg vertrueden, déi elo momentan a China ass, dat heescht en ass och ëmmer zréck a China an do ass en och erëm super beléift, well en ass, also do gesi mer en, wéi en opgebaut gëtt a China an do hu mer elo haut d'Meldung kritt, datt iwwer eng hallef Millioun Leit en och scho kucke waren. Dat heescht, voilà, de Kutter funktionéiert net just hei am Musée, de Kutter funktionéiert och am Ausland an Zwar huet de Joseph Emile Müller hien opgebaut, mee mär maachen dat och weider. Also mär hunn dat elo einfach emol esou ugeholl, also hu mer dat esou ugeholl. Jo, mär maachen dat weider an dofir ginn ech weider un d'Liz a froen, jo, wat ass, ass de Kutter dann och haut nach den Nationalmoler? A wat ass en Nationalmoler? A brauche mer iwwerhaapt en Nationalmoler? Dat ass eng gutt Fro. Ech mengen den déi heiten Expo weist schonn iergendwéi, datt de Kutter nach ëmmer e ganz grousse Succès a beim Lëtzebuerger Public ervirhieft. Mir kruten ganz vill positiv Retouren. Et ass eng ganz gutt besichten Expo. Mir hunn immens vill Visite guidéeën. Dat heescht de Kutter resonéiert och haut nach mam Lëtzebuerger Public. D'Leit mengen zwar se komme ran, se wisste schonn alles, ginn awer raus mat neie Saachen déi se gewuer ginn. Et ass déi och e bëssen déi mysteriéis Geschicht ronderëm, et bleiwe Froen op, déi nach net beäntwert sinn, déi dat Ganzt interessant man. An ech mengen, datt en effektiv haut zu enger Deel vun enger, wann een dat esou nenne kann, enger kultureller Lëtzebuerger Identitéit iergendwéi ginn ass. Jidderee kennt de Kutter. Ech hunn nach deslescht mat enger Lëtzebuerger zäitgenëssescher Kënschtlerin geschwat, dat och gesot huet, Ech hunn de Kutt am Fong ni wierklech kannt, mee dat Bild vum Klon, dat war do iergendwou a mengem Kapp. Dat kennen ech, domadder sinn ech opgewuess, och wann ech net ka soen, ah, dat ass de Joseph Kutter. Et ass, jo, e Sinnbild ginn och vun där, vun der moderner Molerei hei zu Lëtzebuerg, wéi déi Ufankszäit, déi Tëschekrichszäit, wou dat nach hei zu Lëtzebuerg nach net esou ukomm war. An et ass einfach aussagekräfteg fir och deen, dee Kampf, deen de Kutter dann huet misse féieren, fir hei Unerkennung ze fannen an déi hei unerkannt ze ginn. An ech mengen, datt dat och déi, déi Persoun vum Kënschtler, dat ass, wat schlussendlech de Kutter hei zu Lëtzebuerg wierklech ausmécht. Et ginn Nom Kutter, hien huet jo figurativ geschafft, nom Kutter ass ganz schnell d'Abstraktioun komm. Dunn war d'Ecole de Paris, Abstraktioun, deen, dat eenzegt Wahre wat och de Müller weider virdru bruecht huet. Dat heescht, do war de Kutter am Fong net méi esou modern oder net méi esou an der Moud. Mee en huet natierlech och mat senge Biller, seng Zeene si ganz vill lëtzebuergesch Thematiken, déi déi dat Ganzt natierlech och nach e staark nationale Charakter ginn. Och de Champion, mengen ech, e groussen Deel vun dem Succès vun där Campagne war déi déi duebel Wichtegkeet vun deem Portrait, doduerch datt et den Nicolas Frantz weist, datt mer esou eng grouss Kultur a vum Vëlosport hei zu Lëtzebuerg hunn an dann och nach de Champion, also déi zwee Champione vereint an deem Bild, ginn deem Ganzen nach eng, hunn deem Ganzen nach eng ganz aner Bedeitung kritt. An och do war et en immens grousse Succès. Ech weess net, ob mer mat engem aneren Bild hei zu Lëtzebuerg esou e grousse Succès hätte kënnen erreechen, mat enger Crowdfunding-Campagne wéi deem heiten. Wat och nach eng Kéier, mengen ech, weist, dass de Krut der och weiderhin eng national, ganz grouss national Bedeitung hei am Land huet an och en Exportmodell vun eis bleift am Ausland, wat mir hei zu Lëtzebuerg u moderne Moler ervirbruecht huet. A wat mengen ech och interessant ass, wat de Kutte vläicht e bëssen och mat der haiteger Zäit nach eng Kéier zesummebréngt, ass eppes, wat de Müller och ganz vill gesot huet a wat och effektiv stëmmt, datt de Kutte e Kënschtler war, deen iwwer d'Grenzen ewech ginn, erausgaang ass. En huet am Ausland gelieft, en ass vill ronderëm gereest, en huet am Ausland ausgestallt. En huet sech inspiréiere gelooss vu Kënschtler wäit iwwer d'Lëtzebuerger Grenzen eraus, wat och haut nach, mir befannen eis an engem ganz internationale Kontext, Lëtzebuerg ass net méi eng kleng provinzial Bull, wéi se dat vläicht deemools war an den zwanzeger Joren, mee Kënschtler kucke raus, mir befannen eis net an engem nationale mee an engem globale Kontext An dat ass eppes, wou de Kutter och e bëssen als Virreider vu sou engem Kënschtlerbild, meng ech, hei zu Lëtzebuerg, wat dat duerstellt. Jo. A mir weisen eben déi Archivalien. Dofir hu mer och den, deen heiten, dat heite Gespréich an eise Programm mat opgeholl, well mer eng kleng kleng Kapitel an der Expo hunn, wou mer dëst Archivmaterial weisen an e bësse weider drop aginn. An do wollt ech dech froen, Edu, wat sinn dat fir Archivmaterialen, wéi goufen déi opgeschafft an Jo, wéi integréieren déi sech an d'Expo? Majo, d'Idee fir Archivalien an d'Expo ze man, dat war esou eng kleng spontan Idee, déi an engem Gespréich mam Lise a mam Muriel, déi jo d'Curatrice vun der Expo waren, opkomm ass. Also et ass ëm d'Expo gaangen an ech si laanscht komm an ech sot, A scho rëm e Kutter? Dat hu mer jo scho fënnef Mol gemat. An do amplaz ze soen, A maja, nee, da komme mer mat net méi. Ech man de Geck, Wa se da se, okay, mee da komm mär, komm mär thematiséieren dat an dëser Expo, well et, well et eng Expo soll sinn, an där et ëm, net just ëm dem Kutter säi Wierk geet, mol erëm eng Kéier, mee och eben och eng Reflexioun dozou soll stattfannen, iwwert ween de Kutter ass a firwat mer deen esou wichteg fannen. Genau. A firwat wousst ech, dass mer schonn esou vill Expoen iwwert de gudde Mann gemat hunn? Ma well mer déi lescht Joren, also ech si lo véier Joer fest am Musée, an an där Zäit hu mer eis extrem vill ëm dat Exposarchiv gekëmmert. Also ech hunn deemools ugefaange mat de Plakater. Déi éischt Kutter-Expo war natierlech och ëmmer eng wichteg Expo, déi mer wollten documentéieren am Archiv vum Musée. Mir hunn d'Plakater numeriséiert a katalogéiert. Meng Mataarbechterin d'Caroline huet alleguerten d'Expoen novollzunn, déi et jee am Musée ginn ass, an et sinn der méi wéi ee mengt. Voilà, dat heescht, mir hunn einfach schonn d'Geschicht vun deenen Expoen immens gutt kannt an dofir war et mir direkt kloer, Ah, maja, mir hunn de Kutter scho sou oft ausgestallt, et ass interessant, dat ze thematiséieren. Genau. Well am Fong, wann ee sou driwwer nodenkt, sinn Expos-Archivalië jo extrem interessant. Sou eng Expo, wa se riwwer ass, dann ass se fort. Also, also se ass nach an de Käpp vun de Leit natierlech, déi se kucke waren, a fir ëmmer bleift se do a grousser Déngens hänken. Nee, nee, ech maachen e Gag. Mee. Et ass net esou ganz tangibel an de Käpp vun de Visiteuren, mee dofir hu mer d'Exposarchiv, wou mer déi Expoen dann och kënnen fir an der Zukunft ëmmer erëm rekonstruéieren. A wéi mer an dëser an dëser Expo gesinn, ass dat och wichteg, heiansdo mol esou e Bléck zréck op déi eege Geschicht ze werfen als Musée, fir eeben och kënnen nei Bléckpunkter an déi Saach eranzebréngen. A wéi ech elo virdru gesot hunn, esou déi, heiansdo vergësst een Expo wéi déi vun 2016, wou elo anscheinend wierklech guer net hänke bliwwen ass. A mär sammelen dofir e ganz breede Spektrum un Dokumenter. Also mär sammele Korrespondenz, wéi ech virdru gesot hunn, an zwar net just iwwer Expoen hei am Haus, mee och iwwer Expoen, déi dat Haus hei mat am Ausland organiséiert, dat heescht dofir hu mer och Dokumentatioun iwwert déi Expoen am Ausland. Also déi Korrespondenz ass ëmmer super, do geet et dann ëm d'Organisatioun vun der Expo, wee wat wou bezilt virun allem. Dann hu mer natierlech och inhaltlech Fuerschung, also zu den Theme vun der Expo. Dat ass leider fir d'Vergaangenheet net ëmmer esou de Fall, mee elo an der méi rezent, also jee méi no mer un d'Haut kommen, desto méi esou Dokumenter hu mer och fir d'Expoe. Mir hunn Transport a Versécherungsdokumenter, wa se besonnesch interessant sinn. Mir halen déi wierklech net an all Fall. An natierlech och alles, wat mat Werbung an der Rezeptioun vun den Expoen ze dinn huet, also Flyere, Saachen, déi mär am Haus gemat hunn, awer och dat, wat d'Press iwwer d'Expo geschriwwen huet, gëtt normalerweis gesammelt an kënnt an dat Archiv, plus Fotoen, an déi hu mir jo elo haut alleguerte gesinn an der Powerpoint. Genau, a mer hunn eebe grad zu de Kutterausstellungen eebe grad déi doten Dokumenter an e puer dovunner gesitt Der jo och uewen an der Ausstellung, ënner anerem eebe meng Plakater a mäin, mäin, mäin favorite Plakat, dat Plakat, dat eenzegt wat mer nach hunn op der Welt, dat ass do, gitt et kucken. Mär hunn och Cartons d'invitation. Een de Carton d'invitation fir de Vernissage vun der éischter Ausstellung ass och do uewen. Fotoen vun engem ganz jonke Michel Polfer, deen eng Ried hält bei der Expo vun 2007. Do war e grad knapp Direkter ginn. Voilà. An esouguer e puer Publikatiounen aus der Muséesbibliothéik iwwert de Kutter stinn an der Vitrine. Ech kann nëmme soe Merci, Liz, fir d'Inklusioun vun der Muséesbibliothéik an dem Archiv an d'Expo. Mir freeën eis extrem. An voilà, ech mengen, wat kanns du eis nach iwwer, also wat war, wat war däin, deng Idee derhannert, déi Saachen an d'Expo ze bréngen? Ech mengen, et ass, wéi s de scho gesot hues, e ganz beräichenderen Deel, fir dat Archivmaterial ze valoriséieren. A grad bei engem Kënschtler wéi dem Kutter, dee jo esou verankert ass bei eiser Musée, war dat, Paradebeispill fir esou eppes ze maachen, wat d'Muriel an ech och probéiert hu mat dëser Expo ze maachen. Wéi d'Edu gesot huet, eng éischt Reaktioun bei ville Leit ass vläicht, oh, scho rëm eng Kutter-Expo am Musée. Mee et ass eis schonn drëms gaangen, eng, och eng zäitgenëssesch Point de vue op de Kutter ze werfen, e kritesch och vun eiser Positioun als Musée vläicht ze beliichten, eis eegen wéi mir als Musée dozou bäigedroen hunn, de Kutter zu deem ze maachen, wat en haut ass, wat en haut ass, an dann natierlech och, wéi den Numm vun der Expo et scho seet, ebe fir nei Facettë vum Kutter ze weisen, e Kënschtler, deen all Lëtzebuerger iergendwéi mengt, sou gutt ze kennen an awer sinn a puer Forschungspunkter, wéi d'Muriel Prieur zum Beispill an der Expo weist, seng Moltechnik, déi nach net am Catalogue raisonné an och an anere Publikatiounen iwwer de Kënschtler behandelt gëtt, wou et nach vill ze entdecke gëtt a wou och nach vill Froen opgeworf ginn, déi an Zukunft kënnen an hoffentlech wäerte beäntwert ginn. Jo, sou dass de Kutter ëmmer erëm en Thema bleift, wat aktuell ass an aktuell bleift a wou de Champion eis ebe lo nach eng Kéier en neien Ulass ginn huet, fir dat nei ze beliichten an och an e méi, Jo, méi ze kontextualiséieren, ech mengen, de Kutteraer Musée ass ganz oft ebe wéi ech virdrun erkläert hunn, déi chronologesch Aart a Weis fir ze weisen, wéi säin säin expressionistesche Stil sech entwéckelt huet. Dat ass eng typeschen Accrochage, wéi en hei am Musée ganz laang gemaach ginn ass. An do bitt déi heiten Expo, mengen ech, e bëssen eng aner Perspektiv. Nei Facetten, et ass e ganz bestëmmten, och e perséinlechen Deel vu senger Konscht, déi Portraiten, wat ganz oft Leit waren aus sengem Ëmfeld, an eben e ganz wichtegen Deel vu sengem Schafen, dee mer weisen, a wou ech hoffen, datt d'Leit vläicht mat engem aneren, neie Bléck an neien Erfarungen iwwert de Kutter mat heem huelen an erausginn aus dëser Expo. Ja. Jo, ech mengen, äh, domadder hu mer lo alles gezielt. Nee. Äh, wahrscheinlech gëtt nach lauter Saachen ze zielen, mee ech géif soen, ähm, mir maachen nach e klenge Fazit an dann ähm, kënnt Der eis och Froe stellen, wann Der wëllt. Ähm, jo genau, wat ass mäi Fazit zu der Saach? Majo, ech fannen, dass et, ähm, Cool ass déi Approche mat den mat den Archivalien. Bon, dat ass elo aus menger Perspektiv, natierlech fannt ech dat cool. Nee, mee ech fannen et awer wichteg och eben déi Geschicht vum Musée net ze vergiessen a fir an d'Zukunft weider ze goen an och reflektéiert an d'Zukunft weider ze goen. A mir hunn am Musée ganz vill Diskussiounen doriwwer, wéi dat wéi dat soll ausgesinn a wat mer iwwerhaapt hei man, an dann hu mer esou existenziell Krisen, wou mer eis allgemeng a Fro stellen an esou weider. An ech hoffen, datt eis Aarbecht am Archiv vum Musée kann hëllefen dobäi, eise Wee och weider ze fannen, an zwar engersäits doduerch, datt mer uknapen un d'Geschicht, awer och, datt mer eis bewosst ginn, ok, wat hu mer gemat a wat brauche mer elo vläicht och net méi ze maachen. Also ech soen elo net, datt mer déi Expo hei net hätte solle maachen, mee. Jo, voilà, mee och einfach fir dat, fir dat eben net ze vergiessen, fir, fir, fir sech och déi Fro ze stellen, okay, mir hunn de Kutter elo siwe Mol gewisen, mee ween hu mer nach net gewisen? An mär hunn de Kutter elo eropbruecht, mee wee wär dann deen nächste Kutter? Wee wär dann deen, dee mär elo géifen, also wa mär de Joseph-Emile Müller wären, wee wéilte mär da elo pushen, soe mer esou? Genau, also ech fannen dat dofir, jo, dat ass e bësse mäin Fazit. An dann hunn ech och schonn, hunn ech och nach interessant fonnt, wat s de gesot hues mat de Grenzen, well mer esou kleng sinn, hu mer vill, éischtens vill Grenzen an zweetens hu mer ni ganz vill domadder konnten ufänken als Land. Mir sinn ëmmer iwwert d'Grenzen erausgaangen. An de Fait, datt de Kutter dat och e bësse symboliséiert, mengen ech, ass eppes, wat mer vläicht eis als, soe mer, wou d'Leit dann soen, esou d'Häerz vun Europa, als Häerz vun Europa sollen ëmmer erëm och no halen, datt mer, datt mer als Lëtzebuerg net kënne bestoen ouni, ouni déi Leit ronderëm an ouni déi Aflëss vun, vun dobaussen an datt déi wichteg si fir eis, Voilà, dat ass mol meng Iwwerleeung. Dat ass eng ganz schéin Iwwerleeung. Ech mengen effektiv och, dass deen heite Projet eis gehollef huet, eis op eis selwer vill ze kucken, op eis eege Sammlung, wat ass fréier gesammelt ginn, wéi wëlle mer de Patrimoine weiderféieren, wéi d'Edu gesot huet, heiansdo gi Saache gesammelt, heiansdo ass eng Sammlung ofgeschloss, wini, wou sinn nach Lücken dran, wee sinn déi Leit, déi effektiv net vertruede gi sinn oder gesammelt gi sinn an elo mer hei am Musée net weisen. An och einfach nach eng Kéier, jo, als. Als jonk Konschthistorikerin hei am Musée, wéi ech hei ugefaangen hunn, war de Kutter definitiv déi Persoun, déi net laanscht kënnt a mat där jidderee sech op iergend enger Weis am Service Beaux-Arts eng Kéier ausernee setzt. An dat war och fir mech e ganz interessanten. Bah och vill nei Entdeckungen, trotzdem wéi ech virdru gesot hunn, et ass e Kënschtler iwwer dee scho esou vill geschriwwe ginn ass, iwwer dee scho esou vill gewosst ass an iwwer deen ëmmer erëm rezipéiert gëtt an awer fënnt een nei Saachen a ginn et engem nei Ustéiss fir och iwwer eis heizeg Zäit nozedenken an och iwwer virun allem och iwwer d'modern Konscht, wéi ass d'modern Konscht hei zu Lëtzebuerg ukomm an och wéi een Impakt. Et hat och e Joseph-Emile Müller, wéi op eng den Développement vun, vum Goût, soen ech elo emol, hei zu Lëtzebuerg an wat mir deemools als ästhetesch an als modern Konscht ugesinn hunn a wéi dat sech och weidergefouert an deene weidere Generatioune vun Artisten, déi dono nokomm sinn. wéi eng Positioun mer haut hunn an der zäitgenëssescher Konscht. An effektiv dat iwwer d'Grenze goen ass, mengen ech, e schéin symbolescht Charakteristik, déi de Kutter eis och deemools schonn mat op de Wee ginn huet. Jo, ech wollt just nach

Alles ass gesot. Majo, da villmools Merci, dass Der hei waart. Mir hunn nach e, ech mengen, dat heite war elo déi lescht Konferenz iwwer de Kutter, mee d'Expo leeft nach bis de ganze Summer, bis Ufank September, meng ech. Also kënnt Iech nach vill Zäit huelen, de Kutter ze kucken. An och soss weise mer en natierlech an eiser Dauerausstellung an der Elvildheim vun der Lëtzebuerger Konscht. Villmools Merci, dass Der hei waart an e schéinen Owend. Merci.